आओर अखन जे फिलहाल किसान आंदोलन चलि रहल छै ई किसान आंदोलन कोन पृष्ठभूमिसँ शुरू भेलै आओर एकर अंतिम उद्देश्य की छियै एहि संदर्भमे पूरा बातचीत करब आओर आइके एपिसोडमे स्वागत करब शंकर मधेशीके स्वागत यऽ शंकर जी अपनेके नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद जे अपने एखना इंस्पायरिंग लाइफ चैनलमे हमरा अपन बात राखैके आओर एहिठिना जे किसान आंदोलनके जे अवस्था छै ओ राखैके खातिर आमंत्रित केलहुॅं ओहिके खातिर न्यूजो परिवारके आ अहूँके व्यक्तिगत धन्यवाद युवा क्षेत्रमे कहबै तऽ अहाँके एकटा इमेज बहुत बढ़िआँ छै जनमत पार्टीके मतलब आज ओ सामाजिक सञ्जालसँ देखल जाउ या तऽ स्थलगत रूपसँ देखल जाउ परन्तु ई जनताके अहाँके बारेमे ओतेक जादा जानकारी नहि छै तऽ अहाँ अपन बारेमे छोट सन बता दियौ हमर नाम शङ्कर खड़गा भेलै आ आओर विशेष करि कऽ हम अ, बचपनमे गाय माल चरबैत आ, अगाड़ी एलहुँ या सरकारी इसकुलसँ सामुदायिक विद्यालयसँ एस एल सी पास कयलहुँ आओर तकर बाद हेल्थ असिस्टेंट पास कयलहुँ आ तकर बाद यूनिक कैम्पससँ बी पी एच कयलहुँ आ तकर बाद हम यूनिके कैम्पसमे लगभग लगभग पाँच सात बरस अध्ययनरत छलहुँ आ या ताहिके बाद एहि जनताके स्वास्थ केना सुधार हेतै एहिके खातिर एकटा जे एस आइ छलै आ संस्था तऽ ओहि संस्थामे हम पब्लिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरके रूपमे सप्तरी जिलामे काम केलहुँ आओर घुमैके हम अवसर पाबलहुँ आओर ताहिके बाद हम

चीजमे लागि कऽ आ हमसब जनताके खातिर आ बहुत बेसी करि सकै छियै आ अपन सम्पूर्ण योगदान दए सकै छियै अपन सम्पूर्ण सामर्थ लगा सकै छियै हमरा पूर्ण महसूस भेल तकर बाद हम ई राजनीतिक क्षेत्रमे आबद्ध भेलहुॅं आ, बहुत बढ़िया एक्जैक्टली अहाँ शिक्षण पेशासँ एकदम बढ़िआँसँ बिलोंग्स करैत रहियै जीवन यापन अच्छा छलै अहाँके इमेजो ओहि सेक्टरमे बहुत बढ़िआँ रहै लेकिन ई राजनीतिक आदमी जे अखनी गलत नजरिया से देखे छै बहुतो आदमी तऽ कहबो करै छै ओपेनली ई एकटा गंदा खेल छै राजनीतिक तऽ एकरे अहाँ करियर बना लेलिए एकर मेन कारण की छै आ बहुत सान्दर्भिक प्रश्न हमरासँ अहाँ केलिए आ सबसँ पहुनका बात बुझऽ पड़तै जे हमरा महसूस भेल जे अखन कोनो भी जनताके समस्याके समाधान वृहत तरीकासँ पूर्ण तरीकासँ राजनीति राजनीतिकके मार्फते सम्भव छै आओर

इत्तिफाक कहियौ जे हम दुनू कऽ जे आन्दोलनके ट्रिगर पॉइन्ट छलै तऽ ओहि घटना स्थले पर हम मौजूद छलियै ओ चीज हमरा बहुत बड़का प्रभावित पारलकै आओर एकटा प्लेटफार्म आओर एकटा आदर्शके रूपमे डाक्टर साहेबके देखलाके बादमे बहुत हौसला बढ़लाके बादमे हम एहि राजनीतिक क्षेत्रमे आबि कऽ एखन जनता खातिर आ जनता का मांग का संबोधन खातिर हम तत्पर छी एग्जैक्टली को इंसिडेंट के बात कर लिए कौन एहन को इंसिडेंट रहे जे अहाँके ओते ज्यादा प्रभावित पारि देलकै आ देखियौ आँखिके अगाड़ीमे कोइ किछो नहि केलकै ओहिना गोली मारि देलकै ई नेपाल सरकारके ई पुलिस सब जबकि मधेसी अपन अधिकार खातिर शान्तिपूर्ण तरीकासँ आन्दोलन करै छलै तऽ लगलै नहि यदि एहि चीजके हमसभ यदि राजनीतिकमे भीड़के एहिठिना नहि सुधार करै छियै राजनीतिकके तऽ काल्हि खिना अपना सभके मधेश बहुत बड़का गृह युद्धमे फैस जेतै जाहिसँ हमर अहाँके बहुत बड़का आबै बला समयमे जन धनके क्षति होइके हम सम्भावना देखलहुॅं तऽ लगलै नहि आ सबसे पहिने ई मधेश बचतै हमर अहाँके गाम समाज बचतै तकर बाद एकटा हमरो भविष्य सुनिश्चित छै हमर बाल बच्चाके भविष्य सुनिश्चित छै तऽ ई चीजके महसूस भए कऽ हम एहि राजनीतिकमे अखन पूर्ण रूपेण सक्रिय भए कऽ काम करि रहल छी हँ बहुत बढ़िआँ खास करि कऽ अखन जे देखबै किसान आंदोलन तीव्र गतिमे चलि रहल छै मतलब एक नंबरमे मौसम तऽ सताइए रहल छै फिर भी एहन खराब मौसममे जनमत पार्टीके लगभग अधिकांश जिलामे हाईवे केंद्रित आंदोलन छै तऽ ई किसान आंदोलनके पृष्ठभूमि की छियै किया अहाँ सब किसानके एजेंडा पर एते खुलि कऽ समर्थन करलियै आ सभसँ बेसी जरूरी छलै जे हमरा सभके समझऽ पड़तै सभ आदमीके जे आइखिना अपना सभके ई भौतिक शरीर जे भेटल छै ई किसानके देन छी ई माटिसँ बनल छै प्रमुख रूपसँ आओर ई शरीर बनबैके खातिर जे अन्न चाही ओ उत्पादन करै बला किसान छियै आओर हम छोटे सऽ एकटा किसान परिवारमे हमर ने पापा सरकारी जागीरमे छलै ने माँ सरकारी जागीरमे छलै एकटा खेती कैरि कऽ आठ टा बाल बच्चाके भबिष्य सुन्दर कैरि लै छलै ओहि टाइममे हमरा सबके खाय लए बहुत सुन्दर सुन्दर चावल सब भेटै छलै जेकि हमरा सब नूनो भात खाय लियै मरचाइयो भात खाय लियै ने तऽ पूर्ण सन्तुष्टि महसूस होइ आइखिना ओ सारा कृषि व्यवस्था ध्वस्त भए गेल छै आओर एहि तरहसँ ध्वस्त भए गेल छै जे जे हमरा सबके एहिठिना प्रकृतिक रूपमे कहियो एकटा हमरो आरके परम्परागत रूपमे अपने आप विकास भेला बीज सब छलै ओ सहिटा समाप्त भए गेलै सहिटा हाइब्रिड बीज सब चलि एलै जाहिके कारणसँ एक तरहसँ कहबै तऽ मानवके भोजनके खातिर उचित सही चीज सही खाना अखन एहि पृथ्वी पर से उत्पादने नहि भए रहल छै किसान सब उत्पादने नहि करि रहल छै एहि तरह से किसान के समस्या जकड़ल भेला के बाद हमसब ई किसान के समस्या समाधान के वास्ते आओर एहिठिना हमरा सबके समाज मे लगभग लगभग अधिकांश कहियौ नब्बे प्रतिशत लोग

जेना भाल सहित चानन चूर चाउरके सट्टामे आँखिना ई सोना मनसुली तऽ ई की की की की एकटा हाइब्रिड चलि अयलै तऽ एहिठिना प्रकृतिक रूपसँ हरेक चीज नष्ट भए रहल छै तऽ लगलै हमरा सबके जे नहि सबसे पहिने एहिठिना किसानेके समस्या समाधान हेतै तकर बादे टा एहि समस समाजके कोनो समस्या समाधान भए सकै छै नहि तऽ यदि नब्बे प्रतिशत परिवारमे अस्सी प्रतिशत परिवारमे किसानमे यदि समस्या रहबे करतै तऽ हम आओर सब फैशनेबल किछु भी चेंज करि लेबै तऽ खासे प्रभाव पड़ैवला एहिठिना नहि छै एहि चीजसँ अभी प्रेरित भए कऽ आभास भए कऽ अनुभूति भए कऽ हमसब किसान आन्दोलनमे तीव्र गतिसँ लगल छी अन्न के दाता किसान जीवन के दाता किसान आओर किसाने के समयमे बिया नहि मिलै छै और बहुत बढ़िया से अहाँ ई बात के प्रश्न कर दिलिए जे ओरिजिनल बिया रहे कतो न कतो हाइब्रिड इजम के कारण उ ध्वस्त भ गेले और अखन के समय एहन चलि गेले जे समय पर नहीं बिया मिले छे नहीं खाद मिले छे सिंचाई के बात करबे त एकदम जर्जर अवस्था छे अ खातिर अहाँ सब किसान आंदोलन का मेन ट्रिगर पॉइंट बना के और लीड कर रहल छे यह बात छे ना अहाँ एकदम सही बात कहलियै या आओर हम आग्रह करबै सभसँ जे किसानके मतलब केवल धान उत्पादन गहूॅंम उत्पादन मात्रे नहि छियै अपना सभके एकर क्षेत्र किसानके क्षेत्र बहुत व्यापक छै आ गाय उत्पादन बाख्रा पालन आ तेकर बाद अहाँके फुलवारी लगेनाइ आ बिभिन्न किसिमके फल फूल लगेनाइ ई सब चीज एक तरह सऽ कहबै तऽ हमरो सबके समाजिक संरचनामे ध्वस्त भए गेल छै एहिना कतौ एकटा किसानके जे गाय माल छै भैंस छै ओकरा चरबैके वास्ते कतौ एकटा ग्राउंडो टा एहिठिना खाली नहि छै हमरा सबके बचपनमे रहियै तऽ बड़का बड़का जाइयै गाय माल खोलि कऽ छोड़ि दियै या आरामसँ भरि दिन खेलैत रहियै साँझ खिना गाय माल लए कऽ आबै छलियै तऽ कतहु कोनो टेन चिन्ता नहि छलै मगर आइ खिना ओ सब किछु परिस्थिति नहि छै आओर विशेष करि कऽ कृषि व्यवस्थाके उर्वर आओर तागतवर बनबै खातिर जे गाय माल बकरी सब जे मल आबै छलै ओ मल खेतमे दै छलियै तऽ आइ खिना गाये माल सठि गेलै एक तरह सँ कहबै तऽ अपनो आरके खाद उत्पादन करै बला एहि जमीनके उर्वर भूमि बनबै बला एक तरहके फैक्ट्री छलै गाय माल ओ वएह व्यवस्था एहिना ध्वस्त भए गेल छै तऽ हमरो कऽ पुनर्जीवित कऽ अवस्थामे छियै आओर पुनर्जीवित खातिर कहि रहल छियै अहाँ कहबे केलियै जे विशेष करि कऽ ई सुपरफिशियल समस्या देखा पड़ि रहल छै जे खादके समस्या या अखनके समयमे या बीजके समस्या समयमे उपलब्ध नहि हेनाइ आ सिंचाइके व्यवस्था नहि हेनाइ ई सब तऽ छियै ई सब सुपरफिशियल छियै ई सब होने चाही मगर की छै जे प्रमुख रूपसँ माटिके क्वालिटी यदि गड़बड़ भए जेतै तऽ हमरा आर पासमे कतनो बढ़िऑं बीज रहतै हमरा पासमे कतनो बढ़िऑं खाद रहतै हमरा पासमे कतनो सिंचाइके व्यवस्था रहतै तऽ हमसब किछु नहि करि सकबै तऽ प्रमुख रूपसँ अखन हमसब वएह जागृति खातिर किसान जागृति खातिर जे सब आदमी किसान एहि समस्याके खातिर जागृति खातिर अगाड़ी बढ़ो आओर सरकार एकदम सही तरीका सऽ साथ दो आ नहि तहन आबै बला समयमे ई किसानके समस्या बहुत बड़का भयावह रूप लै बला छै आ से हम सूचित करै लए चाहै छी सरकार के खास ई देखबै अपना सब जे अपना सबके समाजमे एकटा एहन होइ छै जब बच्चा सब प्राउड होइत रहै छै विकासके ओर जाइत रहै छै तऽ ओकरा किछु एहन शख्स सब की करै छै शुरूमे लैलैमे नशाके आदत लगाबै छै चाहे ओ सिगरेट भेलै चाहे ओ अल्कोहल भेलै लेकिन जब बादमे ओकरा आदत लागि गेलै तऽ ओ अपन धान बेचो चाउर बेचो जेना करिके हेतै तेना करिके ओ नशालु पदार्थ प्राप्त करबे करतै तही सन्दर्भके बात किएकि डॉक्टर राजीव दीक्षितके एकटा लेख पढ़ैत रही जेकि भारतके बहुत बड़का विज्ञ व्यक्ति रहल छै ओ तऽ ओहिमे कहना छलै ई बात ई रासायनिक खाद मल जे छियै ई लगभग वही सिस्टमेटिक तरीकासँ अंग्रेज सब उत्पादन करलकै जबकि अंग्रेज सब अपन जमीनमे कहियो भी ओहि चीजके यूटिलाइज नहि करलकै किएकि ओहि सबके जमीन यूटिलाइज योग्य नहि छै आओर ओकरा भारतपर यूटिलाइज करलकै आओर शुरुआत एकर जे पृष्ठभूमि देखबै अहाँ तऽ नेपालो शुरूमे खाद मल मैक्सिमम अनुदान पर दैत रहै सब्सिडीके तहत दैत रहै आब एहन का आदत लगा देलकै जाहिके कारण किसानके माइंडोमे ई चीज चलि एलै जे

आ निश्चित रूपमे बहुत बड़का फरक छै प्राङ्गारिक र मल प्रयोग कयलाके बादमे अथवा जैविक मल प्रयोग कयलाके बादमे या रसायनिक मलके प्रयोग कयलाके बादमे बहुत बड़का डिफरेन्स छै आ सभसँ पहिलुका बात हम अहाँकेँ इएह कहब जे अहाँ युवाके बात केलियै तऽ जे युवासभ अहाँके जैविक चीज खाइ छलै पहिलुका युवा सब हमर अहाँके बाप दादा जाहि समयमे युवा अवस्थामे रहै तऽ ओ सब फल खाइ छलै ओ सब गायके दूध पीयै छलै ओ सब जाइ छलै कतौ पोखरि रहै तऽ ओहिमे सँ भाटि तोड़िके खा लै छलै तऽ कतौ कदम गाछी छलै कदम तोड़िके खा लै छलै कतौ तार नेबो गाछी ओहिना छलै ओ सब चीज खाइ छलै तऽ आइ खिना देखियौ ओकरो आरके आइ खिना सत्तरि बरस अस्सी बरस भए गेलै तैयो तन्दुरुस्त छै हमरे बाबूजीके देखियौ आइ तक हमरा याद नहि छै जे डॉक्टर लग लए जाय पड़लै तऽ ई समस्या प्रमुख रूपसँ अखुनका युवामे अहाँ विकृतिके रूपमे देखबे केलियै जे बहुत चीज करि रहल छै तऽ एकर एकेटा कारण छै जे अपना सबके रासायनिक मलयुक्त खाना जे यदि उपयोग केलियै तऽ की भेलै रसायनसँ अपनो आरके शरीर बनि गेलै जे खाइ छियै अपनो आरके वएहसँ शरीर बनै छै तऽ रसायनसँ शरीर जे बनि गेलै तऽ आब ओकरा चाही रसायन आब कोइ ओकरा खानाके रूपमे नहि होइ छै तऽ कोइ सिगरेटके रूपमे लेलक किएकि शरीरमे छै तऽ डिमाण्ड तऽ करबे करतै तऽ कोइ गजाके रूपमे लेलक कोइ दारूके रूपमे लेलक कोइ चरसके रूपमे लेलक तऽ ओ एकेटा चीज जे अहाँ ठीके कहलियै जे अपना आरके रासायनिक खाना उपयोग कयलाके बाद ने रसायन ततेक बढ़ि गेलै शरीरमे जे आइ खिना लोकसभ ई लतमे दिसन अभिप्रेरित भए गेलै आओर ई लत लगबैके परम्परा कहबै तऽ एकटा सुनियोजित ढङ्गसँ अपनो आरके समाजके ध्वस्त करै खातिर अंग्रेज एलै ओहि टाइममे तऽ अंग्रेज लगेलकै आ अखन अपना सबके एकटा नेपाल देश कहबै तऽ नेपाल देशके शिक्षा प्रणाली जे छै ओ शिक्षा प्रणाली लगेलकै तऽ एहिठिना प्रमुख रूपसँ वएह केलकै जबकि की छै जे बारह बरस तक कोनो भी बच्चा छै ओकरा यदि आधुनिक शिक्षाके यदि ज्ञान हेतै आधुनिक शिक्षा यदि ओकरा पढ़तै तऽ ओ निश्चित रूपमे ई सैव विकृति ओकरा साथमे एतै यदि बारह बरस तक हमसभ संरक्षित करि कऽ यदि प्रकृतिक शिक्षा जकरा हमसभ विद्या कहै छियै आइ काल्हिमे तऽ लोक शिक्षा शब्दके बहुत प्रख्यात करि देलकै मगर हमसभ कहै छियै बारह बरस तकमे कोनो शिक्षा नहि होना चाही बारह बरस तकमे केवल ज्ञान अभिवृद्धि करयवला ओकर शरीरके अनुभवके स्तर ऊँच करयवला किसिमके ओकरा सिकाइ प्रक्रिया होना चाही आओर ओहि तरहके माहौलमे ओसभ अगाड़ी बढ़ना चाही खेलकूदपर बेसी अभिप्रेरित भए कऽ युवा सभके बारह बरस तक अगाडि बढेना चाही तऽ निश्चित रूपमे आबै बला समयमे अपना सबके ई समस्या दूर भऽ सकै छै या हमसब हम व्यक्तिगत बृहत रूपमे बहुत प्रयास करि रहल छी अखन आ आइ सऽ लगभग लगभग चारि बरस पहिने हम यूथ क्लब भारदह ई समस्या जे कहलियै अहाँ विकृति बला कुलत बला एडिक्शन बला समस्या जे कहलियै तऽ एहि खातिर चारि बरस पहिने हम भारदामे एकटा यूथ क्लब भारदा खोलि कऽ जाहिमे विभिन्न विधाके जिमके सँ लए कऽ क्रिकेट सँ लए कऽ बैडमिंटन फुटबॉल वॉलीबॉल तकर बाद पिन लगायत तऽ जे अपना सबके परम्परागत ज्ञानके प्रणाली छलै आ जे अपना सबके प्रकृतिक एकटा विकासके प्रणाली छलै ओहि अन्तर्गत नृत्यके सङ्गीतके शास्त्रीय सङ्गीतके अखन हमसब सेवा सुविधा चारि बरससँ निरन्तर निःशुल्क रूपमे सब युवाके दए रहल छियै जे कोनो भाँजसँ हमरा सबके युवा सही रस्तामे चलि आबो ओकर शरीर सही भए जाउ स्वस्थ भए जाउ ओकर मन स्थिति बढ़िऑं भए जाउ ओकर ऊर्जा बढ़िआँसँ सञ्चालन हो जे ओ अइ समाजके विकासमे अपना सबके राष्ट्रके विकासमे एकटा सही तरहसँ योगदान दए कऽ काल्हिखिन अपना आरके एकटा उत्कृष्ट राष्ट्रके रूपमे उत्कृष्ट समाजके रूपमे एकटा निर्माण करि सकी ई उद्देश्यपर हमसब निरन्तर काम करि रहल छी खास करिकऽ ई प्राकृतिक विकास के साथ युवा विकास हो और वही अनुसार के उच्च लेवल के भी शिक्षा प्राप्त करो लेकिन फाउंडेशन एहन करो जैसे ओकर स्वस्थ तंदुरुस्त हुए मानसिक विकास हुए हम्म। एहि पर बहुत बढ़िया ई किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि जनमत मिट्टी यात्रा से स्टार्ट भेले कि एकर दोसर कोनो ट्रिगर पॉइंट रहे आ देखियौ जनमत पार्टीके परिप्रेक्ष्यसँ देखबै तऽ निश्चित रूपमे आ मधेशके महानायक हमसभ कहै छियै डॉक्टर सी के रौतके ओ अपन दिव्य दृष्टिसँ पहचानलकै एहिठिना मिट्टीके समस्या आओर ई समस्या पहचानके क्रम बहुत पहिनेसँ चलै छलै मगर एकटा कहबै ट्रिगर पॉइंट या एकटा भव ई हमर प्राथमिक जिम्मेवारी छियै कहि कऽ उठबैके मनोविज्ञान आ जनमत पार्टीके आ ई जनमत मिट्टी यात्रे से शुरू भेलै जे डॉक्टर साहेब अहाँके कपिल वस्तु नवल परासी आ लगायतके जिलामे जब ई कार्यक्रम केलकै तऽ ई समस्या अखन बुझा पड़लै हमरा सबके प्रमुख आओर प्राथमिक समस्या छै ई समस्या समाधान कयलाके बादे दोसर आओर कोनो समस्याके हमसब समाधान करि सकै छियै हमरा सबके अनुभूति भेलै तऽ ओहि अनुसार से तकर बाद ई आन्दोलन अखन बिशेष करि कऽ जनताके जागृत करि कऽ उठायल जा रहल छै या ई एक तरह से कहबै तऽ शुरूमे डाक्टर साहेबके बुझा पड़लै मगर हमरो आरके किसानके बेटा छी हमरो रोग अखन हमहूँ व्यक्तिगत रूपमे खेतिए बाड़ी करि कऽ अपन जीविका चला रहल छी तऽ ई समस्या अखन एकदम व्यापक रूपसँ उठैके प्रमुख कारण छै जे हम खुद अनुभव केलियै जे नहि ई किसानके समस्या समाधान नहि भेलाके बादमे हमर समाजमे कोनो किसिमके समृद्धि नहि आबि सकै छै हमर जीवनमे व्यक्तिगत जीवनमे कोनो किसिमके समृद्धि नहि आबि सकै छै से हम स्वयं अनुभव केलहुँ आओर एखिना भारतक पॉइंटपर सक्रिय भए कऽ एकदम पूर्ण तैयार भए कऽ एखिना ओहिठिना किसानके खातिर बृहत प्रदर्शन आओर बृहत जन जागृति कार्यक्रम आओर नेपाल सरकार जल्दी सँ जल्दी एहि समस्याके समाधान करो ओहिके खातिर बृहत एकटा आन्दोलनके स्वरूपके परिचालन केलियै हँ आओर ओ बहुत

लेकिन अखन अहाँ सब गाड़ी चलाबै छियै पत्थरबाजी करै छियै एहिसँ नहि लागि रहल छै हिंसाके प्रोत्साहन दए रहल छै अहाँसभ आ अहाँ सहिए कहलियै जे निश्चित रूपमे हमहूँ बहुत मीडियासभ देखैत रहै छियै फेसोबुक देखैत रहै छियै आओर यूट्यूब चैनलो सब देखैत रहै छियै पत्रो पत्रिका आओर देखैत रहलहुँ न्यूजो सब देखैत रहलहुँ तऽ ओहिमे बास्तबमे इएह चीज चित्रित कयल छै कयल गेल छै अखन कहबै तऽ ई एकटा हमरा लागि रहल छै सुनियोजित ढङ्ग सऽ चित्रित कए रहल छै जे डाक्टर सी के राउत आओर जनमत पार्टी आइ हीना हिंसात्मक आन्दोलनके ओर अगाड़ी बढ़ि रहल छै जबकि यथार्थ ई नहि छै यथार्थ की छै जे हमसब तऽ साबित करि चुकलियै दस बरससँ हमसब शान्ति प्रेमी छियै हमसब न्याय प्रेमी छियै हमसब कोनो भी समस्याके समाधान उपयुक्त तरीकासँ करय लए सक्षम छियै ई दस बरसमे तऽ हमसब साबित करि चुकलियै आओर अखन जे भेलय आब की कहबय अहाँ जनमत पार्टीके एकटा व्यापक रूपसँ कहबय तऽ जब कते कार्यकर्ता हेतै एहिठिना जनसंख्या तऽ बहुत छै तऽ कार्यकर्ता कम भेलाके कारणसँ की होइ छै जे हमसब रोड पर जाइ छियै आओर पुलिस प्रशासन या एहिठिनका जनमत पार्टीके विरोधी तत्व सब ओ सब की करबै छै घुसपैठ करबा दै छै आंदोलनमे घुसपैठ करि देलाके बादमे की होइ छै

गाड़ी पर फेक देलक कतौ पुलिसे पर वार करि देलक एकटा पत्थर मारि देलक तऽ ओहि तरहसँ ई घटना मात्रे उठल छै आओर अखनियो जनमत पार्टी फेनो हमरा सबके वएह तरीकासँ अगाड़ी बढ़ैत छै जे ओहो जनता सबके वएह आग्रह करै छियै जे शान्तिपूर्णे तरीकासँ अहाँ सब आन्दोलन करू आओर पुलिसो सबके हम आओर प्रशासनो सबके विशेष हम आग्रह करै छियै जे एहन घुसपैठिया सबसँ बचा देबै तऽ अहाँ सब तऽ ई आन्दोलन सही तरीकासँ अगाड़ी बढ़तै तऽ काल्हिखना किसान कऽ विकासके क्रम नया आयाम थपेतै यदि किसान बढ़िऑं हेतै तऽ निश्चित रूपमे एहि देशमे किसाने सबसे बेसी उपजनी करै बला छियै किसाने सबसे बेसी छै तऽ बढ़िऑं हेतै देशमे तऽ काल्हिखिन ओहो पुलिस प्रशासन या जे भी चीज सब छै जे भी सब छै सब आदमीके लाभे हेतै ई जे छै आगजनी होनाइ पत्थरबाजी होनाइ अहाँ सब करि रहल छी कि अहाँ सबसँ अनियंत्रित भए कऽ मतलब नियंत्रणसँ बाहर जा कऽ केओ घुसपेटिया करि रहल छै एकदम निश्चित रूपमे हमरा सबके

बहुत जगह तऽ ओ सब तऽ कतौ सँ बहुत अते पुलिस छै अते प्रशासन छै अते सेना छै अगर ओ सब चाहतै जे नहि आन्दोलनमे घुसपैठ नहि होना चाही तऽ कहियौ ने आन्दोलनमे घुसपैठ हुअ सकतै ओ सब जानि कऽ एहिठिना घुसपैठ करबै छै आओर ओहो सब के व्यक्तिगत इच्छा नहि रहै छै माथि बला निर्देशन आयो हे ई नेता फोन करि कऽ कहलकै ओ नेता फोन करि कऽ कहलकै हमरा एहि तरहसँ करऽ पड़तै एहिठिना करि कऽ ओसभ ओहि तरहसँ माहौल बनबै छै जे कतहु जनतो आक्रोशित भए जाइ छै कतहु पुलिस प्रशासन अपने घुसपैठ करा दै छै कतहु नेता सभके दरपिया सभ छै लठैत सभ छै गुण्डा सभ छै ओ गुण्डे सभ लगबए कऽ करबए देलक जे हमरो नेता कार्यकर्ताके किसान सभके ढुकबए देलक जे ई सभ केलकै तऽ एखन परिस्थिति ई छै हम रोडे सबके चीजमे सम्पूर्ण जनता हमरो आरके नियन्त्रणमे चलि आयल छै ओहन अवस्था एखन नहि छै हँ सम्पूर्ण जनतामे सँ अधिकांश जनता जनमत पार्टी सत्यके साथ छै जनमत पार्टी किसानके साथ छै जनमत पार्टी न्यायके साथ छै से सब बुझै छै आओर सब आदमीके साथ दिअ पड़तै से सब आदमीके अनुभव भए गेल छै मगर ओकरा साथ दैके उचित प्लेटफॉर्म या उचित विधि नहि भेटलाके बादमे एखन सम्पूर्ण आदमी नहि जुड़ल छै मगर हमर आन्दोलन ई किसानके आन्दोलन जहिना जहिना अगाड़ी बढ़ैत जेतै तहिना सैब जनता आबैवला समयमे पाँच दस दिनमे देखबै जे सम्पूर्ण जनता एहि तरहसँ रोडपर उतरि जेतै जे जकर कल्पना आइ एखना लगै छै कोनो सरकार नहि करि सकै छै से हम अहाँके अहाँ ई अवगत बात कहि करबै रहल छियै आओर देखबै तऽ परिणाम अ, मधेशके जते अ, दल सब छै ओ सब तऽ लिखिते रूपमे अहाँ सबके एकटा पेपर पर दऽ देलकै ओ सांगठनिक रूपमे चाहे ओ कांग्रेस हुए माओवादी हुए एम एल ए हुए जे हमर एहन किसिमके घटनामे कोनो किसिमके समर्थन नहि रहतै जबकि बहिष्कार करबै एहन किसिमके बात निश्चित रूपमे हम अहाँ की कहि सकैत छियै जतेक भी कांग्रेस एम आल आइ माओवादी फोरम राजपा जतेक भी पार्टी छै एहिमे बृहत रूपसँ कहबै तऽ जनताके खातिर ओ पार्टी सब बनले नहि छै ओ सारा पार्टी सबमे जतेक लोग छै एकेटा चीज हम केना पद पर जेबै केना पैसा कमेबै केना एहि जनताके अपन अंडरमे राखबै कंट्रोलमे राखबै जे एना ओना करतै ओकरा दुख देबै मुद्दा लगेबै ओकरा फँसेबै अरुसिया पड़ोसियामे झगड़ा लगेबै भाइए भैयारीमे झगड़ा लगेबै ओसभ ओतना रणनीतिपर चलै छै आओर शासक वर्ग सभ दिना वएह रणनीतिपर चलि कऽ शासन करैके प्रयास करै छै आओर जे जनताके नेता रहै छै जतऽ जनताके शासन रहै छै जतऽ जनताके समस्या बुझै बला राजनीतिक व्यवस्था रहै छै आ ओहि सब जगह ई सब समस्या नहि आबै छै हमसब ओहने राष्ट्रके ओहने व्यवस्थाके परिकल्पना करि कऽ आगारी बढ़ि रहल छी मतलब ई जते पार्टी सबके नाम लेलियै ई रोटी सेके बला पार्टी छियै जनताके वोट लेनाइ एकरा जाकऽ बार्गेनिंग करिकऽ बेचनाइ पोस्टपर पुगनाइ आओर एकटा साइलेंट तरीकासँ आतंक मचेनाइ इएह चीज कहै लए चाहै छियै एकदम निश्चित रूपमे हम तऽ ओहो नहि ओहोसँ महा खतरा ई समाजके खातिर ओ सब महा खतरा छियै ओ सब के यदि तागत शक्ति भेटैत रहतै ओ सबके उपकरण भेटैत रहतै ओ सबके प्लेटफॉर्म भेटैत रहतै तऽ निश्चित रूपमे आबै बला पाँच दस बरसमे अपनो आरके ई मधेसी समाज ध्वस्त होइ से कोइ नहि बचा सकतै हम निश्चित रूपमे कहै छियै आबै बला पाँच दस बरसमे अहाँ सब देख लेबै ई बात अ, चाहे ओ भारदके काण्ड भेलै चाहे ओ मलेटके काण्ड भेलै अधिकारे प्राप्तिके लागि रहै आओर एहिमे सामान्य व्यक्ति कहबै सामान्य जनता कहबै अपन प्राणके आहुति देलकै आओर एहिसँ बहुत बड़का उपलब्धि मिललै लेकिन ओहि सबके कार्यकाल लगभग अखनी कम्प्लीटके ओर छै आओर अखन तक एकोटा शहीदके संरक्षण ओहि टाइममे जते भी व्यक्ति ओहि घटनासँ पीड़ित रहै एहिके कोनो किसिमके राहत नहि देखल जाइ छै एहिपर जनमत पार्टीके की छै धारणा देखियौ सभसँ पहिलुका बात छै जे जे पार्टीके हमसभ अहाँसभ बात करि रहल छियै जे जनताके मांग उठा कऽ ई सब सत्तोपर चलि गेलै आ ई सब एकैटा बात बहरूपिया सब छियै ई सब एहि समाजके ध्वस्त करैवला छियै ई सबके एक तरहसँ कहबै तऽ जहिना कृष्णामे देखने हेबै जे काली दहमे कालिया नाग रहै छलै जे सभके दुःख दैवला ईसभ ओहिना कालिया नाग सभ छियै ई मे हमसभ मधेसी तऽ काले रङ्गके छियै तऽ कालाके भेषमे ओसभ कालिया नाग सभ छियै तऽ एहि सभके प्रवृति आब जनता लए छुपल नहि छै आ जनता ओकरो आरके देखेतै आ एतय जगह जगहपर ओकरोके देखा रहल छै जनता आ, बृहत तरहसँ देखा रहल छै या हमरोके पूर्ण विश्वास छै यदि हमरा सबके जनता सब आब जागृत भए गेलियै हँ आब एहि भ्रष्टाचारी सबके एहि अन्याय अत्याचारी सबके एहि कालिया नाग सबके आ, यदि सब चीज समाप्त भए जेतै या ई सब यदि एदय नहि सुधरतै तऽ आबैवला समयमे पाँच दस बरसमे हमरा नहि लगै छै जे एहिठिनका जनता ओकर घरो बाँकी राखतै ओकर जमीनो बाँकी राखतै सभ चीजपर ओकरो पर कब्जा करि लेतै हमरा पूर्ण विश्वास छै जन कारवाही हेतै ओहि सभ पर आ एकदम निश्चित रूपमे हेतै आ देखियौ ने जनताके करैए ने पड़ै छै जन कारवाही जनता तऽ की करै छै जे अपन अधिकार प्राप्ति खातिर सही विधिसँ अगाड़ी बढ़ै छै मगर ओकरो डर भए जाइ छै जखन डरै छै जखन चिसो पसै छै तखनिये बुझि लिअ जहन कारवाइ भए गेलै किएकि जरूरी नहि रहै छै मृत्युके खातिर लोकके मारैये पड़तै से बात नहि छै एकटा छोटका घटना भए गेल ओ अहाँ गलती करि देलियै ओ घटना अहाँके मनमे प्रवेश करि गेल ओ मनमे प्रवेश करि गेल तऽ ओ अपने अहाँके सैव चीज ध्वस्त करि देत अखन तऽ बहुतो तहिना आदमी के- अवस्था ओहि नेता सबके होयवला छै अखनी बहुतो कंडीशन एहन छै जे जनमत पार्टी के और कार्यकर्ता हुए चाहे किसान हुए ओ कहै छै कृषि मंत्रीके खोजि रहल छै तऽ की कृषि मंत्री अहाँ सबके सम्पर्कसँ बाहर छै निश्चित रूपमे हजारो हजार जनता उतरि रहल छै सभ जगह आबि रहल छै मगर ई कृषि मंत्री कतऽ नुकायल छै कोन बिलमे नुकायल छै पता नहि छै अगर बिलमे नुकायल नहि रहितियै तऽ आइ दिना देखा पड़ितियै ने एते जनता तऽ माँग करि रहल छै तऽ ओ निश्चित रूपमे एखन जनता सब कृषि मंत्रीके खोजि रहल छै किएकि एखन कोनो भी किसानके समस्या यदि समाधान हेतै राष्ट्रीय स्तरसँ तऽ राजनीतिक स्तरसँ तऽ अहाँके संघीय कृषि मंत्री प्रदेशके कृषि मंत्री ई सब कऽ चाहबे करी साथ ई सब के आधारे सऽ एहि सबके माध्यमे सऽ अखन सम्भव छै तऽ ताहि खातिर किए नहि खोजतै खोजैये पड़तै या ई सब डर सऽ किसानके समस्या समाधान हमरा सबके किएकि ओकरो के पासमे आब की छै बाध्यता नहि छै जे हमरो आरके लगै छै ओ सब समस्या समाधान करैये नहि सकबै तेना भागि रहल छै नुका रहल छै और से एग्जैक्टली ई जनमत पार्टी के मांग किसान के लाकर आ, किसान के लए कऽ अखन खास करि कऽ एगारह बुद्धि मांग सब छै या ई मांग सब उम, स्थानीय कार्यक्रम अन्तर्गत बढ़ैत जाइ छै सभ जगहके सभ जगह छै विशेष करि कऽ अखन सभसँ पहुनका मांग हमरा सभके किसानके छै जे किसानके समस्या खातिर उच्च स्तरीय समिति गठन होना चाही आ दोसर माँग छै जे समयमे मल खाद बीयूके व्यवस्था होना चाही किएकि एक रत्ती समय उतार चढ़ाव भए जायत तऽ तकर बाद अहाँ नीको बीजा बीज देबै आ बढ़िओँसँ खाद देबै तऽ ओ बी फसल बढ़िआँ नहि होइ छै तऽ समयमे मल खाद बीयूके व्यवस्था चाही तकर बाद अहाँके हावा हुरी आओर वर्षाके कारणसँ जे क्षति भए रहल छै या प्रकृतिक प्रकोप कारणसँ जे आदमी बाली लगबै छै ओकर क्षति भए रहल छै तऽ ओकर कम सऽ कम कम सऽ कम राहत मिलना चाही नहि तऽ पूर्ण क्षति पूर्ति मिलना चाही आओर जे हमसब खेतमे बाली लगबै छियै ओकर तखनिये सऽ की होना चाही बीमा होना चाही आओर माँग जे अखन किसानके बहुत दुःख भए रहल छै जे अपनो सक्षम भेलाके बादो किछु नहि करि पाबि रहल छै तऽ ओहि खातिर कमसँ कम सरकार तरफसँ किसान कार्ड होना चाही जे देखा कऽ हमसभ यदि एहिठिना अपना सभके बाजारमे यदि उपलब्ध नहि छै नेपालके बाजा बाजारमे तऽ हमसभ भीमनगर नाकासँ कुनौलीके नाकासँ या नियौरके नाकासँ हमसभ जा कऽ बीज सब आनि सकी खाद आनि सकी ओहिके खातिर पुलिस प्रशासन रोक टोक नहि करय ओहि खातिर किसान कार्ड चाही आ तकर बाद जे किसानसभ बूढ़ भए गेलै देख रहल छियै एखन ओहि किसानसभके बड़ा दुर्गति छै तऽ एखन हमरो रोड सभके किसान पेशामे लगल छियै तऽ हमरो रोडके काल्हिखिन अहिना दुर्गति हेतै तऽ सभके बुढ़ारीमे पेंशन मिलै छै हमहुँ सब तऽ सरकारे खातिर किसान सब काम करि रहल छियै तऽ हमरो रोडके पेंशन कार्डके व्यवस्था लगायत जहिना अहाँ पेंशनके बात करलियै कृषि पेंशनके तऽ वास्तविकता यदि ई मांग सम्बोधन भऽ जेतै तऽ किसानके दीर्घकालीन समस्याके समाधान छियै ई एगारह बुधे हँ निश्चित रूपमे जते मांग अखन हमसब एगारह बुधे मांग राखने छियै किसान पेशाके पुनर्जीवित करैके खातिर ई सम्पूर्ण मांग सबके किसान सबके सम्बोधन हुअ पड़तै आ तकर बाद किसानके प्रमोट करै खातिर आ तकर बाद हमरा सबके जे करऽ पड़तै आ, ओ करै लए तैयार छियै आ, जेनाकि आ, जे आब कमसँ कम गाविस स्तरमे की होना चाही जे सभसँ पहिने कि जिलेके स्तरमे की होना चाही कि अपन प्रदेशेके स्तरमे की होना चाही जे सभसँ पहिने हमरा सभके जीविका चलबैके खातिर कोन कोन खानाके जरूरी छै कते कते मात्रामे कते आदमी छियै ओहि सभ चीजके हिसाब करि कऽ कैलकुलेशन करि कऽ ओहि अनुसारके सम्पूर्ण खेती के लगानी सरकारे करो स्थानीय सरकार हो या प्रदेश सरकार हो सरकारे करो किसान केवल अपन ज्ञानके उपयोग करि कऽ अपन सीपके उपयोग करि कऽ खेती करतै आओर एहिमे जे लागत लगतै खेती करैत कला जे सामग्री लगतै ओ सम्पूर्ण चीज सरकारे व्यवस्था करो हमरो कऽ सेकेण्ड फेजमे एहि खातिर आन्दोलन करबै से हमरा सबके अहाँ एकटा अवधारणा छै मगर पहिलुका चरणमे इएह सब माङ्ग एगारह बुँदे माङ्ग समझो सम्बोधन होना चाही ई एगारह बुँदे माङ्ग सम्बोधन भए गेलाके बादेमे ई सब चीज सम्भव छै ओहिसँ पहिने सम्भव नहि छै एगारह बुँदे माङ्ग अहाँ सब चाहै छियै सम्बोधन कराबै लए ई समस्याके समाधान कराबै लए लेकिन प्रशासन अहाँ सब पर दमन करै छै अहाँ सब ज्ञापन पत्र बुझबै लए जाइ छियै तऽ ज्ञापन पत्र जे व्यक्ति स्थानीय सरकारमे हुए स्थानीय जनप्रतिनिधिमे हुए ओ सब अहाँके स्थानीय लेवलमे जब ज्ञापन पत्र नहि लऽ रहल छै तऽ लागि रहल यऽ ई मांग संबोधन हेतै आ, हम बहुत पहिनेसँ अपनेके कहैत आबैत रहलहुँ आ, जे विधि तऽ इएह जे प्राप्ति करैके हमसब जे विधि पर किसान चलि रहल छियै आ मगर की छै जे जेकरा सऽ हमरा सबके प्राप्त करबै ओहि सरकारके समयंत्र सबमे एकदम भ्रष्ट एकदम क्रप्ट एकदम निर्लज एकदम की कही हमरा तऽ मन नहि होइया जे खराब शब्द कम सऽ कम अहाँके इंटरव्यूमे अखन उपयोग करी आ ओहो सऽ खराब खराब आदमी सब जाए कऽ बैठ चुकल छै व्यक्ति सब बैठ चुकल छै तऽ मगर हमसब यदि सही तरीकासँ आ शारीरिक मानसिक आओर ऊर्जा एक दिसन केन्द्रित करि कऽ किसान दिसन फोकस करि कऽ निरन्तर एहि विधिसँ अगाड़ी बढ़ैत रहबै तऽ काल्हिखिना आबैवला समयमे ईसब नहि करऽ सकतै तऽ हमरो आओरके जनमत पार्टीके नेता सब मिल कऽ सरकार बनाए कऽ या ई टोटल समस्याके सबसे पहिने समाधान करबै से अहाँ सबके प्रत्याभूति दै लए चाहै छी आओर एहि खातिर हम विशेष करि कऽ अखन किसान आन्दोलन सम्पूर्ण हो कोनो कसर बाँकी नहि रहो एहिके खातिर स्पेशल हम अहीँ सबके कार्यक्रम मार्फत यूथके यूथ सबके युवा सबके जागृत होइके खातिर अनुरोध करै छियै आओर वएह युवा सब एहि किसानके महासंग्राममे महायुद्धमे महाआन्दोलनमे अपन भूमिका सही तरहसँ निर्वाह करि सकै छै जे युवा सब पूर्ण रूपेण स्वस्थ छै पूर्ण रूपेण तैयार छै तऽ ओ युवा सब हमसब बहुत जल्द संगठित भए रहल छियै अखन आ ओ युवा सब संगठित भेलाके बादमे आ हमसब निश्चित रूपमे ई सरकार यदि एहि माँगके सम्बोधन नहि करतै तऽ हमसभ किसान सभ मिलकऽ आओर जनमत पार्टीके नेता कार्यकर्ता मिलकऽ ई अधिकारके स्वयं निर्माण करि लेबै से हमरा सभके अहाँ आग्रह सब अछि। शान्तिपूर्ण तरीकासँ ओ अधिकार प्राप्ति करबै कि हिंसो पुत्र पड़तै तऽ हिंसो पुत्र अबै आ हमरा सभके हिंसाके कोनो पक्षधर नहि छियै आओर हमरा सबके देखबै तऽ इतिहासो कहियो हिंसाके नहि रहलै या हमरा सब कोनो भी तरीका सऽ कऽ कोनो भी समस्याके समाधान लगै छै जे हमरा सबके बुद्धके मार्ग पर चलल छियै बुद्धके सिद्धान्त देखने छियै तऽ आब शान्तिपूर्ण तरीका सऽ सम्भव छै जब बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जब डाकू रत्न डाकू उंगली मालके जब अपन विवेकसँ अपन बोलीसँ आ अपन व्यवहारसँ परिवर्तन करि सकै छै तऽ हमरो आरके पूर्ण विश्वास छै जे हम हमहूँ सब केहनो आदमी हेतै तऽ इएह सिद्धान्तसँ ओकरा परिवर्तन करि देबै

आ जब कोनो भी व्यक्तिके हृदय परिवर्तन करि देलियै जब ओंगलीमालके हृदय परिवर्तन भगवान गौतम बुद्ध करि देलकै तऽ हमरो ई शासको सबके हृदय परिवर्तन करि सकै छियै आओर निरन्तर अखन तक तऽ इएह प्रयास करि रहल छियै जे प्रेमे से परिवर्तन भए जाउ आ लेकिन की छै जे परिवर्तन भेलाके बादोमे कोनो चीज हमरा लए आबियो गेलाके बादमे ओकरा संरक्षणके जब बात आबै छै तऽ ओहो टाइममे भगवान गौतम बुद्धके यदि सत्यके संरक्षण करऽ पड़लै तऽ बुद्धके बहुत कला सब ओहन विकसित भेलै जेना साउलिन टेम्पल आओर जे मतलब सेल्फ डिफेन्सके अपनो आरके पृथ्वी पर एहिसँ श्रेष्ठ कला छेबे नहि करै साउलिन टेम्पल सब आ

करैके खातिर हमरोके ओसब तरीका अपनेबै लेकिन एखन किसानके अधिकार प्राप्तिके खातिर सबसे पहिने अधिकार निर्माणके खातिर एखन हमरा सबके शान्तिपूर्ण तरीका से जाइ लए चाहै छियै आओर हमरा सबके विश्वास पूर्ण विश्वास छै जे शान्तिपूर्ण तरीका से ई समस्या समाधान भऽ जेतै एहिमे कोनो कहबै जे आओर सब आन्दोलनमे हमर व्यक्तिगत इच्छा तऽ इएह यऽ जे माओवादीके आन्दोलनमे सत्रह हजार लोग मरलै आ ओहिसँ पहिने यदि रामायणे महाभारतके बात करबै तऽ राम रावणके युद्धमे बहुत आदमी मरलै कृष्ण आ कौरव अ, महाभारतेमे कृष्ण आओर कौरव आओर पाण्डवके बीचमे युद्ध भेलै तऽ बहुतो आदमी मरलै आ, तहिना आ, मगर हमरा सबके एहि परिवर्तनमे चाहै छियै ओहि सबसँ पृथक हो ओहि सबसँ अलग हो हमरा सबके आन्दोलनमे एक आदमी नहि मृत्यु भए कऽ हमरा सबके ई क्षति नहि भए कऽ कोनो व्यापक जन धनके क्षति नहि भए कऽ हमरा सबके ई सारा अधिकार किसान सब प्राप्ति करि लेबै हमरा से पूर्ण विश्वास यऽ खास करि कऽ आध्यात्मिक बात बहुत बढ़िआँ से अहाँ जोड़लियै अन्तमे कुछ कहै लए चाहब आओर आगामी योजना की छै आगामी रणनीति की छै एकरा छोटकरीमे बता दियौ किएकि अपना सब कार्यक्रमके अन्त अन्त ओर चलि आयल छै हमर व्यक्तिगत इच्छा कहबै तऽ एकेटा छै जे एहिठिना अपना सबके ई मानव शरीर भेटल छै ई जीवन भेटल छै एहि पृथ्वी पर हमरा महसूस होइ छै जे ई स्वर्गे छी फेनु दोहराए कऽ भेटतै कि नहि भेटतै एकर गारंटी नहि छै एहि पृथ्वीपर फेनु पुनर्जन्म होइ छै कि नहि होइ छै ओहिसँ मतलब नहि छै तऽ जे भेटल छै एकरा सम्पूर्ण उपयोग करी अपन शरीरके अपन मनके अपन ऊर्जाके एक दिसन केन्द्रित करि कऽ अखन किसान आन्दोलनमे हमसभके भिड़नाइ छै आओर जे भी आदमी अहाँ सभ किसान आन्दोलनमे जुड़ै लए चाहै छियै हुनका सभसँ हम आग्रह करबै जे कम सँ कम एकटा स्वस्थ व्यक्तिके एकटा ऊर्जावान व्यक्तिके एकटा योद्धाके जाहि तरहके दिनचर्य चर्या चलना चाही आ जेनाकि हम संक्षिप्तमे एक दूटा घटना कहै लए चाहब आ एक दूटा क्रम कहै लए चाहब जे अपना सबके दैनिकी केना चौबीस घंटा केना बीतना चाही अखन आन्दोलनकारीके तऽ सबसे पहिने स्नान करि कऽ अहाँ सब सबसे पहिने सुतै लए जाउ जे नींद मस्त हेतै तऽ खुलतै तऽ हमसब फ्रेश रहबै आओर नींद खुलना चाही कम से कम तीन बजे खुलना चाही तीन बजे सऽ साढ़े तीन बजे तकमे अपन जे होइ छै शौच तौच करि कऽ कम से कम जे चीजमे अहाँके ज्ञान यऽ जे चीजमे कला यऽ ओहि कलाके अहाँ आधा घंटा एक घंटा अभ्यास करू सुबहमे तकर बाद स्नान ध्यान करि कऽ अपन तकर बाद भोर खिना अपन जे काम छियै किसान आन्दोलनमे जे गतिबिधि करऽ पड़ै छै ओ गतिबिधि स्टार्ट करू या हम आग्रह करबै जे अखन किसानके बहुत दुःख छै तऽ अपना सबके आन्दोलनकारी सब केवल एक छाक खाना खाए कऽ ई किसान आन्दोलन करना चाही आओर ओ खाना हमरा लगै छै जे साँझ कऽ चारि पाँच बजे खेना चाही आ तकर बाद राति खिना अहाँके नओ बजे कऽ बाद बेड पर जाय कऽ सुतना चाही आओर बेड पर जाय कऽ सुतै से पहिने कम से कम एकटा चीज याद होना चाही जे हमर शरीर नहि छियै हमर मन नहि छियै हमरा ई शरीर मन दुनू चीज जे भेटल छै एहि पृथ्वीके स्वर्ग बनबैके खातिर अपन समाजके समृद्ध बनबैके खातिर भेटल छै एहि तरह सऽ मनोबिज्ञान बनाए कऽ आ एहि तरह सऽ मनोबृति बनाए कऽ आ सेवा आन्दोलनकारी सबके अखन अगाड़ी बढ़नाइ अपना सबके एकदम जरुरी छै आ या एहि तरीकासँ हमसभ अगाड़ी बढ़लियै तऽ निश्चित रूपमे से चीज सम्भव छै अ, व्यस्त अपन व्यस्तता के बावजूद अ, एते टाइम निकाल लिए और एते बढ़िया अ, अपन तर्क सब जनता समक्ष प्रस्तुत कर लिए एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद खास कर कऽ अ, आइ के विशेष अतिथि छल शङ्कर मधेसी जकर बात सुनि कऽ जे एकटा आध्यात्मिकताके ओर एते ज्यादा झुकाव राखैवला एकटा सन्यासी नाहित सोच राखैवला व्यक्तिसँ हम अहाँ पूरा बात करलियै जे किसानके मांग की छियै कोनो करके मांग सम्बोधन हेतै आओर सम्बोधन भेलाके बाद किसानसभ केहन किसिमके अनुभूति प्राप्त करतै ई बारेमे हर एक बात करलिए अहूँ सबके ई एपिसोड बहुत बढ़िआँ लागल हेतै आओर खास करिके किसान आन्दोलनमे अपन कन्ट्रीब्यूशन दै लए चाहै छियै अपन सहभागिता जनबै लए चाहै छियै तऽ जनमत पार्टी आओर किसान सबसँ जुड़ि कऽ अहाँ अपन कन्ट्रीब्यूशन करि सकै छियै किएकि नब्बे परसेंट जनता आइ मधेशके किसान ओरिएंटेड छै मतलब किसानसँ ताल्लुक राखै छै तऽ अहूँ सबके कन्ट्रीब्यूशनसँ जब ओकर समस्याके समाधान मिलतै तऽ एहिमे हिस्सा लैसँ पछाड़ी नहि हटू आओर एते व्यस्तताके बावजूद जे सर अपनेके टाइम देलक हुनका बहुत बहुत धन्यवाद आओर आइके कार्यक्रमसँ हमहूँ विदा भए छी हँ असम जी ठीक छै बहुत बहुत धन्यवाद अहूँके आ जे हमरा एखिना एहि मीडियाके मार्फत आ किसानसँ बातचीत करैके अहाँके मार्फत किसानसँ बातचीत करैके आओर किसानके बारेमे कहैके मौका देलियै बहुत बहुत धन्यवाद अन्तिममे हम एहि किसान आन्दोलन कार्य हमरो आरके की करि सकै छियै ओहि सन्दर्भमे दू चारि लाइन गीत गाबैके यदि अनुमति देबै तऽ तऽ ओ गीत गाबि कऽ हम समाप्ति करि देबै एकदम एकदम एकदम आ तऽ हम व्यक्तिगत किसान आन्दोलन खातिर एखन की करि सकै छियै एहि भावनासँ ओतप्रोत भए कऽ अभिप्रेरित भए कऽ हम अहाँ सबके आ, गीत सुनबै लए चाहै छियै आ, हमर ई भावना शब्दके मार्फत अहाँ सब किसानके हृदय तक पहुँचतै आ, से हमरा पूर्ण विश्वास छै

सच में आ, किसान के दिल छुबे नहीं छुबे हमर दिल छुब लेलक बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद